Salam mehman doganlar, eziz ildeşler, gadyrdan tomaşaçylar. Öýüňize bereket, ömrüňize bereket. Şol Gazagystandaky DVK hereketiniň Türkmenistan boýunça proýekti bolan DVT-iň lideri Myrat Kurbanow meň bilen baglanyşykly gysgajyk bir garaýyş beýan edipdir. Şoňa jogap berdik göni efirde, göni ýaýlymda, ýöne şonda-da köp sanly egindeşimiz, watandaşymyz göni ýaýlymdan aýratyn, özara pikir alyşykdan aýratyn şu temada öz garaýşyňy beýan etseň diýip aýtdylar. Düşünmeýän watandaşlara has sada we ýönekeý dilde düşündirer ýaly, Myrat Kurbanowyň özem düşünmeýän bolsa, düşüner ýaly diýdiler. Indi Myrat Kurbanow näme diýdi, häzir diňläliň, soň men jogap berjek. Siriýada kim bar? Bütin dünýäň terroristlary bar. Hany Türkmenistanda gelermi? Ýok. A näme üçin onda Siriýa bolsun? Nirden şo gepi tapýaňyz? Döwlet Baýhanyň hökmi? Döwlet Baýhandan soraň Siriýa bolýan bolsa Döwlet Baýhan biziň çöregimiz ýok nobatlarymyz biziň ýaňky pullarymyz ýok işlerimiz ýok azatlygymyz ýok çykyp bilemzok senä Germaniýada otyrsyň onda sen bize şu çykma diýseň onda sen bize ber şony näçe sen onda bereňok bize şony bize azatlygy çykmana bereňok bize nobatda durmaz ýaly edeňzok naharlary bereňok unlary bereňok Çörekleri bereňok. Bize aýlyklary alar ýaly edeňok. Bize işleri döredeňok. Näme üçin sen onda ine Siriýa urarsyňyz çykmaň diýip gorkuzýaň? Eger gorkuzýan bolsaň dogry, onda sen bize kömek et, sen bize ber onda. Biziň alyp mal zadymyz sen onda ber, biz oturjak diýip. Aýdym diýip. Oňky gül ýaly, siziňki hem. Bular ýaly Ýörite edilýär, siziň ünsüňizi çekmek üçin, sizi gorkuzmak, diktatoryň esasy ýaragy gorkudyr. Seredin, otuz ýylda diňe gorky döredip geldiler. Gorkyň esasynda döwlet saklandy. Mähriban doganlar, eziz ildeşler, gadyrdan tomaşaçylar! Indi şo Myrat Gurbanowyň çykyşynda Siriýa mysaly bilen baglanyşykly bir gürrüň geçdi. Şoň üçin hem goşmaça şu Siriýa meselesi barada jikme-jik garaýyş beýan etmek isleýän, düşündiriş bermek isleýän. Siriýada diýýär, dürli ýurtlardan terroristler bardy Türkmenistanda näme olar ýa zat bamy diýä ýa bul adam dogurdanam hiç zady bilenok ýada bilmediksiräp at oýnadýa Türkmenistanyň häzir içinde häkimiýetde bir boşluk dörände şeýle pursatdan peýdalanmak isleýän dürli dini guramalaň, hereketleň taýýarlykly tarapdarlary bar. Ekstremist toparlaň janköýerleri bar, fanatikleri bar, radikallar bar. Ýöne olar häzir pursadyna garaşýar. Maý tapsa, olaram öz bähbidi üçin eline ýarag alyp hereket etjek adamlar. Olar siziň by aktrist, aktiwist sumaklaryňyz ýaly iň ýönekeýje zat protest geçirmänem bilenok siziňkiler, ýöne olar gaty professional. Siz özüňizi bir halkyň halasgäri, halky diktatorlykdan halas etjek, halka gowy bir durmuş şertlerini döretjek alternatiw ýaly edip görkezjek bolýaňyz ýa-da görkezýäňiz, şeýdip reklama etjek bolýaňyz. Olar ýaly bolsa, ýönekeýje protesti näme üçin gurnap bileňzok? Ýönekeýje protest gurnap bilmeýän adam döwlet dolandyrylyşygy, syýasat, halkyň eşretli durmuşy aladasy bilen nähili gyzyklanyp biler? Şu logika gabat gelýärmi? Siz ýaly hiç zady bilmeýän, bar edýän zady absurd, logika sygmaýan, mitinik, protest diýibem absurd zatlary edip ýören adamlar keseki güýçleriň priýektine goşulyp, Türkmenistanda häkimiýeti çalyşjak bolanda näme bolýar bilýäňizmi? Ýadyňdan çykarýaň Murat Gurbanow. Biziň biziň dünýä terrorizmi eksport edýän Iki sany goňşymyz bar, Eýran bilen Owganystan. Siziň Gazagystanda edişiňiz ýaly bir zat ediljek bolanda Türkmenistanda häkimiýet boşlugy bolýar, ýüze çykýar. Häkimiýet boşlugy ýüze çykanda, Eýrandan we Owganystandan kürsäp girýärler. Özbegistanam bar, onam ýatdan çykarmaly däl. Gazagystan tarapdanam siziň adamlaryňyz gelýär. Hawa, hany Siriýada dürli ýurtlardan adamlar bar, Türkmenistanda näme olar ýaly zat barmy diýýän. Ynha, Murat Gurbanow, siziň ssenariýaňyza görä, şular ýaly bolýar. dürli ýurtlardan dürli hereketleriň, dürli toparlaň ýaragly adamlary hakynda tutmalar derrew gelýär Türkmenistana. Onnoň näme bolýar? Siriýa ýaly bolanok-da, Siriýadanam has beter bolýar. Siriýa ýaly bolarsyňyz diýip, halky gorkuzýar diýýär. Biz halky gorkuzamzok, biz mysal berýäs, biz bolaýjak hakykaty düşündirýäs, halkyň gözüni açýas. Biz muny siz aýdamzok, ýönekeý halka aýdýas. Siziň hemme zatdan habaryňyz ba, siz siz taýýarlykly, halk taýýarlykly däl. Şoň üçinem halkyň taýýarlanmagy siziň bähbidiňize däl. Siz şoň üçin halky taýýarlaňzok. Edil Gazagystanda edişiňiz ýaly. Sebäbi halk hakykaty bilse, halk taýýarlykly bolsa, keseki güýçleň proýektleri durmuşa geçenok, başa baranok. Ana şoň üçin. Ynha, Siriýa meselesindäki Siriýa bilen baglanyşykly beren mysalyňa meň öz Şahsy düşündirişim, bu hat bileleşigi bilen baglanyşykly däl, şoň üçin aýratyn wideo düşürip, aýratyn şu düşündirişe, çykyşa goşmak isledim. Ynha, Myrat Gurbanow aýdýar, Halk gozgalaň turuzmasyn. ýa-da proteste mitinge çykmasyn, Siriýa ýaly bolar diýip gorkuzýar. Diktatorlygyňam iň esasy ulanýan metody gorkuzmak diýä, gorky diýä. Ol aýdýany dogry, diktatoryň aýdýan zady. Ýöne siziňem ulanýan metodyňyz şol bir metod gorky. Eger diýä biz diýä olar ýalaky gozgalaň turuzmajak bolsak, gannöküşiklik etmejek bolsak Türkmenistanda diýä onda diýä halkyň gün güzeranyny sen gowulandyr diýä. Sen Germaniýada otyrsyň diýä. Senem Fransiýada otyrsyň. O milliarderiň hojaýynyňyzam olam Fransiýada otyr. Indi. Halky eklemeli, halkyň aýlygyny bermeli, halkyň güzeranyny, halkyň durmuşyny gowulandyrmaly kim? Kim borçly? Hökümet borçly. Eger şony hökümet etmeýän bolsa, onda ol hökümedi çalyşmaly. hökümeti çalyşmak üçin hem gannöküşikli ýol ulanmaly däl, saýlap almaly däl. Siz öz aýdýan zadyňyzy özüňiz ýalanlap otyrsyňyz. Türkmenistanyň ilatynyň ýüzden ýetmiş göterimine ýakyny daşary ýurtda eklenç gözleginde, okuwda, durmuşa çykan ýa düýbünden göçüp giden ýaşap ýören şular ýalaky ýagdaýda. Diňe bir hemme siz ähmet migrantam däl. Munam öwran öwran gaýtalaýaňyz bu statistikanam. Özüňiz gaýtalaýaňyz, mysal berýäňiz. Indi pikir edip görüň. Ilatynyň ýüzden ýetmiş göterimi Daşary ýurtda bolan bir ýurtda gozgalaň turuzmak üçin režimi üýtgetmek üçin näme etmeli? Elbetde daşardan adam getirmeli, hakyna tutma adamlar sokmaly. Başga görnüşde bolanok. Siz daşary ýurtlardaky watandaşlary, ýagny öz Türkmenistanyň watandaşlaryny ýurda sokup bilýäňizmi? sokup bileňizok. Sokmaň-a beýlede dursun, siz Türkmenistanyň içindäki watandaşlar beýlede dursun, daşyndaky watandaşlaryň aglaba köpçüliginden siz gollag alybilýäňizmi? Şolar size ynanýarmy? Ýok. Sebäbi siz hemişe ýalan sözleýäňiz. Siz ýalňyş ýolda, ýalňyş metodlar bilen hereket edýäňiz. Ýalan habarlar, manipulýasiýalar, by hemme kişide siziň keseki bähbitlere hyzmat edýändigiňiz barada şübhe döredýär. Siziň zol-zol yzygiderli ýagdaýda ýalan sözlemegiňizem adamlarda şübhe döredýär. Şonuň üçin adamlar siziň berýän sözüňize, wadaňyza, hiç zadyňyza ynananok. Muňa kim günäkär, biz günäkärmi? Indi, birinji borçly halky hemmetaraplaýyn üpjün etmek hökümetiň borjy. Eger hökümetem şony edibilmeýän bolsa, hökümedi çalyşmak, režimi üýtgetmek wagt isleýän bolsa, onda näme etmeli? Myrat Kurbanow daşary ýurda halkyň puluny ogurlap gaçanlar bar-a, ana şolar žurnalistlerden, habarçylardan öňürti şolar halka ilkinji kömegi bermeli. Hakykatdanam halk şolar ýala kömege mätäç bolsa. Siz halky tanaman, ýurduň hakyky şertlerini bilmän, watandaşyň ýagdaýyny bilmän, hakykaty, syýasaty, hiç zady bilmän ýa-da bilibem bilmediksirän bolup at oýnadyp, şular ýalaky manipulýasiýajyklar etjek bolýaňyz. Ýöne ýol alybileňzok. Haçan sahna çykdyň? DBK bilen bile iki müň on ýedinji ýylyň maýyndamy, baharyň soňunda. Şol bir wagtda sahna çykdyňyz-a. Şol bir proýekti ýerine ýetirýäňiz-ä. Näme edebildiňiz? Hiç zat edebilmediňiz. Siziň DBK-ňyz näme etdi? Gazagystany ýakdy, ýykdy, talady. Halk häzir Gazagystanda. çörege, suwa mätäç ýagdaýa geldi. Hawa, halka kömek etmelimişin. Biz kömek etmeli halka, şeýlemi? Germaniýada otyrsyň diýýär. Bolýa. Siz halka kömek etmekçi bolsaňyz, näme üçin halkdan pul soraýaňyz? Näme üçin ýok, fond açdyk, şuny etdik, muny etdik diýip pul soraýaňyz? Halkdan pul soraýan adam indi halkyň aladasyny etýän boldumy? Hä? Ýaman täsin lar siziň bu logikaňyz, argumentleriňiz ýaman täsin. Kim akyl berýän bolsa, kim maslahat berýän bolsa gysga wagtda çalyş şol adamlary. Töweregiňdäki adamlar hemmesi ýalançy, hemmesi şugulçy, hemmesi Güýçli birini görse, şoňa hyzmat etjek adamlar, adyny, familiýasyny üýtgedip, ýurdy talap, tohum tiji bilen ýurdy talak gaýdan adamlar. Bütin faktlary biz aýtdykmy kanalymyzda, görkezdikmi? Görkezdik. Indi şolaň tohum tiji dogan-garyndaşlary ýalbarýar. Gaýrat edip, şu hakykatlary indi bir aýtmaň, agzamaň, näçä durýan bolsa diýýär. Şolar ýaly teklip gelýär bize. Şo näçä durýan bolsa, şony beribilýän bolsa, ana, bersin şolar halka pul. Ogurlan puluny gaýtarsyn ýurduň içindäkiler. Häzir şu režimiň içinde režimiň korrupsiýa konstitusiýasyna görä halky talap ýörenler, banklarda, häkimliklerde, onda-munda dürli wezipelerde. Gaýtarsynlar şolaram puly. halka. Halk şonda hiç hili kynçylyk çekmeýär. Ilkinji kömek şolar ýalaky bolýar. Myrat Gurbanow, žurnalist, habarçy diýilýän adam halkdan gelýän habarlary kebşirläp, işläp, şony metbugada bütin dünýä ýetirýär, hakykaty ýaýradýar. Žurnalistiň wezipesi, habarçyň wezipesi şondan ybarat. Indi. ýaňky adamlaram halka ilkinji kömegi bermese, halka ilkinji kömegi kim bermeli? Daşary ýurtda özüňiz ýaly türkmenistanly biznesmenler bermeli. Şeýle dämi? Siziň borjuňyz-a, siz biznes bilen meşgullanýaňyz-a. Žurnalistler, elbetde, galamyny satan žurnalistler bar, köp. režime işleýän ýa dürli betpälli korporasiýalara, dürli ideologiýalara hyzmat edýän galamyny satan, galamyny kireýine beren ba? Siziň töweregiňizde-de bar ýalançy bir topar žurnalist. Hawa, ýöne olar bilen biz bir däl. Biz bir bolsak, halk bize şular ýalaky aýylganç şertlerde ýurduň içinden bize habarlary ýetirip durmazdy. Biz halk bilen işleşýäs. Biz halk bilen bile biz halky tanaýas biz Türkmenistany bilýäs. Şoň üçin bul aýdýan zatlaňyzy siz nädogry adrese aýdýaňyz ýalňyş adrese aýdýaňyz. Siz adresi ýalňyşdyňyz adamy ýalňyşdyňyz. Ýoluňyzy ýalňyşdyňyz. Päliňizi ýalňyşdyňyz. Siz şu zatlary düzeldiň ilki bilen. Ondan soň hemme zat öz-özünden düzelýär. Ynha, biziň jogabymyz, hak bileleşiginiň jogaby şundan ybarat, ýüzden ýetmiş göterim halky içinde bolmaýan ýurtda gozgalaň turuzmak, by gandöküşikligiň birinji habarçysy. Muň başga hiç hili ýoly ýok. Hakyna tutmalardan başga hiç zat edip bilmeýäňiz. Muny biz Siriýada, Liwiýada, hemme ýerde görüp gelýäs. Ukrainada, ine Gazagystanda-da gördük. Gazagystanda gönümel siziň guramaňyz DBK etdi şony. Men etdim diýibem Roýtersa açyklama berdi. Milliarder, bankir. Hawa, indi şular ýalaky faktlar durka. Ogurlyk eden uýalmaz, üstüne gelen uýalar edýäňizmi? Ýalana dowam, diňe öňe! Sag boluň mähriban doganlar, Alla ýaryňyz bolsun!